ذوالفقار راقم صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کریندے پئے ہن۔ ہݨ میں جیڑھے شاعر کوں دعوت ݙیندا پیاں انہاں دا ناں ہے ضیاء اللہ ذوق۔ گزارش کریساں بھئی ساݙے مہمان شاعر ہن انہاں دی بھرپور حوصلہ افزائی کیتی کرو تاکہ انہاں کوں اتوں اچھیاں یاداں گھن کے ونڄن۔ سامعین صرف ناں حوصلہ افزائی دے بکھے ہوندن۔ ضیاء اللہ ذوق صاحب۔ کوں سلام تھیوے۔
سلام دے بعد استاد شاہݨی صاحب کول اجازت گھنساں۔ ݙو شعر بھائی منشی صاحب لالا حیدری ݙو شعر تھواری نظر کہ بعد مدت دے اج ولا تیݙا بعد مدت دے اج ولا تیݙا ناں جو تھوݙیں تے آ لڳئے میݙے۔ بعد مدت دے اج ولا تیڈا ناں جو تھوڈیں تے آ لگئے میڈے ہجر کوں جو میں الوداع آکھئے ہجر گوڈیں تے آ لگئے میڈے مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی مہربانی بعد مدت دے اج ولا تیڈا ناں جو تھوڈیں تے آ لگئے میڈے ہجر کوں جو میں الوداع آکھے ہجر گوڈیں تے آ لگے میڈے مہربانی مہربانی ایک ڈوڑا عرض کے اکھیں گالیاں ہن میں مندی ہاں اکھیں گالیاں ہن میں مندی ہاں ونج اوکھی جھا تے اڑیاں ہن سر سڑیاں ہن اکھیں گالیاں ہن میں مندی ہاں ونڄ اوکھی جھا تے اڑیاں ہن سر سڑیاں ہن وݙے لاݙ پیار دیاں پل ٹھل کے بے چنت جوانی چڑھیاں ہن سر سڑیاں ہن تیݙے نکھڑ ونڄݨ دی کوہ سݨ کے کجھ رنیاں ہن کجھ رڑیاں ہن سر سڑیاں ہن تیݙی اکھ دی ڳالھ نئیں پڑھ سڳیاں اکھیں ذوق میݙاں اݨ پڑھیاں ہن سر سڑیاں ہن مہربانی جناب مہربانی جناب مہربانی جناب اکھیں ڳالھیاں ہن میں مندی ہاں اکھیں ڳالھیاں ہن میں مندی ہاں ونج اوکھی جھا تے اڑیاں ہن سر سڑیاں ہن وڈے لاڈ پیار دیاں پل ٹھل کے بے چنت جوانی چڑیاں ہن سر سڑیاں ہن تیݙے نکھڑ ونڄݨ دی کوہ سݨ کے کجھ رنیاں ہن کجھ رڑیاں ہن سر سڑیاں ہن تیݙی اکھ دی ڳالھ نئیں پڑھ سڳیاں اکھیں ذوق میݙیاں اݨ پڑھیاں ہن سر سڑیاں ہن بے چن تھاں مینھ کائی سدھ کائے نائی بے چن تھاں مینھ کائی سدھ کائے نائی ہن اکھیاں کرماں والݨیاں نہ کیندی تانگ تنگیندیاں ہن نہ کیندو دیداں بھالݨیاں۔ جݙاں بھال کیتی تاں سدھ پئی ہے تیݙی مونجھ دیاں مت والڑیاں ہݨیں لا توں راہواں مل کھڑیاں ہن اکھیں ذوق اڄاں ہن ٻالڑیاں مہربان مہربان جی تے اساں اݨ پڑھ ہیں پر ہیں تاں سہی مہربان جی مہربان جی اساں اݨ پڑھ ہیں پر ہیں تاں سہی ساکوں گول سجن کہیں رنگیں وچ اساں اݨ پڑھ ہائیں پر اساں اݨ پڑھ ہائیں پر ہائیں تاں سہی ساکوں گول سجن کہیں رنگیں وچ جو لبھنئیں ذوق تاں حیلہ کر انج گول نئیں آس امنگیں وچ اساں کہیں حیلے تیݙی ڳیݨ اچ نائیں نہ مندیں وچ نہ چنگیں وچ ساکوں گولݨ والیاں گول گھدا ہے تیݙی چیلک وچ تیݙیاں ونگیں وچ مہربانی مہربانی جناب مہربانی بھائی ایک چھوٹی مسدس اعظم بھائی تھوڑی نظر کے

ݙیکھ کے ذوق غفلتیں کوں سوچ ہک جا اڑی ودی ہے یا شمار ہیں بغیرتیں وچ یا تاں غیرت سڑی ودی ہے۔ آپݨے ہتھوں روز لٹی کے خوش تھیندا ہاں آپݨے ہتھوں روز لٹی کے خوش تھیندا ہاں ٻئے دے ہتھوں میں کوئی یار لٹیوݨ جوگاں آپݨے ہتھوں روز لٹی کے خوش تھیندا ہاں ٻئے دے ہتھوں میں کوئی یار لٹیوݨ جوگاں خواب تاں خواب ہن خوابیں اندر تیݙا تھیناں سچ مچ یارا میں کوئی تیݙا تھیوݨ جوڳا مہربانی مہربانی سچ مچ یارا میں کوئی تیݙا تھیوݨ جوڳا ہک اردو دی غزل شیخ بھائی دی نظر کہ